Sovyetan Amerîka kîjan dewleta Ewlpê li heyvê kir? Hûn dibêjin qey di dema şerê psîkolojîk de pêşbaziya pêlekirina Ewla heyvê Amerîkayê bi dest xist? Bêriya wê gavê girîng e Nîl Armstrong yekîtiya Sovyetan wesayeta xwe ya bê mirov şiyandibû jî. Bîstê Tîrmeyê hezar û neh sed û şêst û nihan de li Hustonê Amerîkayê danê êvarê derdora saet dehan hemû îstasyonên televîzyonê ji bo ku vê nûçeyê dîrokî bidin amadehiya weşanê dikirin. Di ekranên televîzyonê de Hevoka ji heyva weşana zindî derbas dibû. Li ser ekranê em dibînin ku astronotek ji wesayeta fezayê li ser heyvê peyde dibe. Paşê jî kamera li ser erda heyvê, krater, guncal, çal, mirtirka nîşanî me dide. Car caran dengê astronot jî tê bihîstin. Astronot çend mîtroyan ji wesayetê dûr dikeve û ji bêriya xwe ala ku çend qetan hatiye pêçandin derdixe û li ser erda heyvê da dileqînê. Alaya das û merkûtê li ser erda heyvê ya. Îhtimalek mezin bû yê ku cara ewil gav avê ser erdê heyva kozmonotekî Sovyet bê. Şubata du hezar û şazda salvegera pêncîyan a vê gavê ye. Wesayeta Fezayê ya Rûsan Lûna Nehê di sala hezar û neh sed û şêst û şeşan de bi kontrolî dake ser erda hîvê. Ev serkeftineke mezin bû ku dê hin derbarê erda hîvê de Pirs bihata bersivandin, him jî dê rewîtiya mirovan a piştî vê yekê dest pê bikira. Kuratora Fezayê yê Muzexaneya Zanistê ya Londonê Doc Millard dibêjê, Ji nîvê hezar û neh sed û şêstan û pê ve him Amerîkayê him jî Yekîtiya Sovyetan dixwest biçin ser erda hîvê. Li vir koleksiyona ku ji gelek wesayetên fezayê yên rûsî pêk tê hatin peşandin. Gelo rewîtiya ber bi fezayê ve dê bandoreke çawa li ser laşê mirovan bikê? Mîlar dibêjê, Beriya em insanan bişîn divê em robatan bişînin ser erda hîvê. Her wiha Naborî dibêjê, Em serkeftinên e, Sovyetan ên di vî warî de ji bîr dikin. Lûna neh a sê mîtroyan bilind, çar ling û godeyeke wê ya çargoşî hebû. Her wiha di şibiyê a poleyê jî li ser sîlîndreke berwarî heye û wek bi kojên girtî yê kulîlka xuya dikê. Mîlar dibêjê, Ev ew beş e ku da dikeve erdê. Heşt dema mîtroyekê ji erda heyvê dûr e. Ji gewdeyê vediqetê û her çar pel vedibin û dadkevê erdê. Di siyê Sibata hezar û neh sed û şêst û şeşan de ji ajansan re ji xeynî agahiyên pêlekirina heyvê wêne hatin şandin. Xwendevanên rojnameya ên wê demê digotin, Rûsya dê di pêşbaziya fêzayê de Amerîkayê derbas bike. Di nûçeyeke BBS'ê de wiha dihat gotin, Demeke dîrokîya, ji bo insan jî dakevin ser erda heyvê, ev gava dawî ya. Ji xeynî şandina lûna nehê, wêneyên ji erda heyvê, seferên bê mirov jî dê bihate kirin. Gelek pirsên di hişê mirovan de bi vê gavê hatin bersivandin. Ji ber ku li ser erda heyvê quncalên tozê hebûn, tirsa dakitinê bi wan re çêbûbû. Moşeka ku nikarîbû bi hat avêtin, bi saya Luna Neyê hat tespîtkirin ku erda hîvê cihekî ewle ya. Piştî vê agahiyê hem ji bo Rûsan hem jî ji bo Amerîkayan bernameyên seferên şandina wesayetên fezayên yê bi mirov dest pê kirin. Alexey Ilonov Sovyet endam me'ul bû ku li ser erda hêvê meşiya bû. Di muzexaneyê de wesiyeta Elkê sê jî ku tê de perwerdehî dîtibû hêj tê nîşandan. Wexta wesiyeta Ilonova Sovyet ji Armstrong hindiktir bû ku dakeve ser erda hêvê. Lê bernameya Sovyetan ji aliyê ewlehiyê ve Apolloya Amerîkayê xurttir bû. Ji xeynî motora zêde Ji bo ku bêriya Einstein li ser erda heyvê dake vê wesiyeteke bi robot jî hebû. Di dema rûdaniya pirsgirêkekê de ji bo kozmonot bi awayekî ewle vegere jî hatibû amadekirin. Her tişt hatibû plankirin û ceribandin. Wesiyeta heyvê ya bi robot a ewil Lunokhod Hot yek ku mezinahiya wê wekî trimpêleke piçûk e. Di sala hezar û neh sed û hefteyan de Dake ser erda heyvê. Bê Siûdiyeke bernameya fezayê Sovyetan ew bû ku roketa Enyekê nikarîbû bihata firandin ku dê Leonov bişanda ser erda heyvê. Ji bo ku asta yekem a roketa sed û pênc mîtro dirêj, seh motor hatibû pêvekirin. Piştî mirina dizaynerê roketan ê Sovyet Sergei Korolav, N yek bi lez hat qedandin û di Sibata hezar û neh sed û şêst û nihan de bê ceribandin hatibû şandin. Çar hewlên avêtina roketan jî bê encam man. Vê yekê Yekîtiya Sovyetan bernameya şandina însanan a heyvê di sala hezar û neh sed û heftê û çaran de bi awayekî fermî betal kir. Lê divê neyê ji bîr kirin ku Rûsan wesayeta bi robota ew şande heyvê. Piştî John Sernsê ku di Rêbendana hezar û neh sed û heftê û sî an de şopa xwe li ser erda heyvê hişt. Robotê Rûsan ê duyemîn Lunokhod çar meha li ser erda heyvê geriya û wêneyên ji hev baştir şandin cîhanê. Ger bernameya roketa Enyaqê bêriya çend salan dest pê Kiribûya dibê ku Alexeyi Leonav bûbûya însanê ewil ku pê li erda heyvê kiriya. Mîlar dibêje, ger însanê ewil ê ku pê li erda heyvê kir Leonav bûya, alaya li wir daleqandî jî wê cuda bûya. Heke ku hûn carekê destê xwe dirêjî alayê bikin, êdî ew nasekinê. Yanê dîsa dê heman teoriyên kompleyê bihatina çêkirin. Sovyet an Amerîka kijan dewleta ewil pêl heybê kir? Hûn dibêjin qey dema şerê psîkolojîk de pêşbaziya.